Selamat malam bala peninga semua. Nyadi diatu kitai bela begulai baru ba semengat renggat ke dua puluh lima. Nyadi baka ke malam tu aku enggai muai masa mayuh terus kitai tau pia aku munyi tampung baka selama. Sina enggau Sigau ngambi awak seduai begulai enggau Sara dalam gua. Rampa menua ti dipeda ari gua nya naka pemanah. Nya meh ngasuh Sara rindang mai diau dia begulai enggau ukui sida iya ti diberi nama Lui. Lebuh apai enggau indai enda ulih datai nyenguk iya, kia Lui nya meh enggau Sara bejaku taja pen ukui nya enda nemu nyaut utai ku iya. Lui nya ditemu apai iya lebuh apai iya pulai ngasu enselit lepe kayu tu mayang enda jauh ahi gua Nur Sara nya. Maya nya meh Sigau ketemu ke gua nya alai seduai melaki bini mutus ati ngenyauhka anak seduai iya ari Bungai Sebayan. Di rumah panjai din sida serumah belabuh betanya ke kini penua Sara udah lima bulan nadai dipeda tang Sigau enggau sida semina nyautt sida serumih. Sara diau enggau ini iya, ari beganti ari, bulan beganti bulan. Nyau enda berasai datai ba bulan penama ketujuh. Alai Sigau ngaga penyilap ti chukup besai dalam pengidup iya. Malam nya, lebuh seduai melaki bini pulai ngabas anak seduai iya, Sigau enda ingat ngunchi sangkau alai seduai engkah Sara. Ngujung ke Sara nya pansut ari endur nya baka ke dipuchau enda ngeleda ari dunya nyata bejalai nuju bungai sebayan. Ukui sida iti bedama Lui nyalak enggai bebadu meda Sara ninggau ke endur nya. Diketup iya baju sara, alai iya narit sara tama ke dalam baru. Tang enda ulih tarit iya. Malam nya, Sina dani kenyap lebuh iya ninga bunyi ukui nyalak engai bebadu. Lebuh iya merening keluar dia iya tepeda ke Lui nyalak baka ke bisi utai padah. Ati Sina majak enda nyamai lebuh iya merening ke langit meda bulan. Malam nya meh bulan nama ketujuh. Nyadi ngai nyadi ina tusah ati sida iya ga Lui nya begulai enggau Sarah din. Pulai ke rumah nyau enggau sesalak sida alu ngereak sigau ke benung kuruh jenak endal ti indu. Apai indu, dani dulu linga nuan Lui nya ngai baru nyalak baka ke bisi utai padah. Ati aku tu enda nyamai indau bebengit asai. Ara mentua ngabah nek tu akin ko sinda bejako enggau sirau enggau sigau. Ko sinda bejako enggau sigau. Beda sigau nya alu enda engkebut lebuh digerak iya. Nyau pabok munyi perut sigau tempik sinda. Siga pen Along kat nyeruga ngigau ke enda gaya iya seraya ari iya ngusuk mata. Nya. Nya utai pinta nuan. Kitai ngereak lalu nang ka sekali majak ke mata iya ka tinduk nya. Amat geram ga ati sida meda laki iya malam nya. Iya nama nya deh? Enda tau nuan ngereak aku manah. Medih nya perut aku tebik nuan, ku Sigau merening mua bini iya nya. Ukai nemu nganu orang tudah Sigau naka pementas enggau bini anak baka sida meda semepik semetap orang laban iya. Sida pan lalu ngulang jaku iya baru, Peda nuan Lui nya endang ngetu nyalak. Aram tua ngabas sara kin. Diatu ah angkat nuan mupuk meh seduai diatu ah angkat nuan. Nya meh mupuk seduai melaki bini nitih ke Lui. Tang sekali tu tuju pejalai Lui enda nuju gua tang nuju alai bungai sebayan. Peragam ati sindar endang amat. Nyau rerauh meh sina nyabek nya utai kenggai ngelama tu nya ga nyadi. Bedau sempat siga nageng sara ari ke nyinggau bungai nya nyau dulu ga sara mateh ke bungai nya. Ngujung ke sara lebih rebeh tisi buluh betung dia kala nya pan semengat elu pansut ninggau ke tubuh iya dia. Nyau manik tu awai. Badu meh tua begulai ku iya. Sinu ninga sabak sina munyi nya. Nyau enda berasai ga ai mata Sigau. Nadai daya meh utai ga udah nyadi. Nyau kelalu laun tagang. Semina bela nunga tubuh anak seduai ah meh duai ah. Utai ke nyelai nyadi ukui sida iya pun nadai da peda agi dia. Ukui nya meh da nyuang orang tuai runa ngambi ngiring pejalai semengat sara nuju ke dunya sembahyang. Angkat sida alu nya meh sigau enda bebebeh lelengap tudah sigau tempiak dipandam tampau iya. Tu meh semua bepun ari nuan. Kati ke anak tua tau pansut ari gua nyin? Enda patut iya ulih pansut enti nuan enda ngunchi pintu sangkar nyin. Sina enggau Sabek bejaku enggau laki iya. Angkat sigau lalu nganggung tubuh anak iya dibai ke gua kit. Iya enda bejaku seleka pan nadai pansut. Iya terus bejalai ninggau ke bini iya dia. Utai nadai agi. Udah nadai ati agi mensigau meda nya inya. Sida pan belubeh nyingkang nitihka sigau enggau sesap iya. Nya bala peninga. Aku ke nusi tu nyuka bisi bebin mai mimit bala peninga. Nyu bisi lain ke bunyi tiun ke bacha aku tadi au. Nya munyi ke nyata utai nya ba aku. Sinu amat aku ninga utai. Sinu amat aku macha iya ba tusun ke dua puluh lima tu, semengat tu. Nyadi anak seduai nya tadi nyu udah nadai anak nya tadi mati laban nya nyu udah nengkau bungai sebayang nya tadi. Pia ke jalai cerita ne tadi bala ti ninga. Jadi aku tu tadi nyenda alih atat ke aku nya bala ti ninga. Nyu munyi ke aku ga nyau nyabek dia. Jadi kira ke naga tu lalu aku ngeleka ke renggat semengat ke dua puluh lima. Dia kitai lalu. Begulai baru ba tampung dua puluh enam bekeni ke Sigau enggau Sina tu mai bengkai anek seduai iya. Anek seduai ti udah nadai udah mati tegau udah ngambi buluh tegau udah mateh ke bungai semaya. Ba nyadi nya ja baka ke malam tu meri selamat malam semua. Terima kasih mupuk dulu aku.